א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נומבער פֿופֿציק, נומבער פֿופֿציק, מיט רבי יוסף זאב בראווער, רבי יוסף זאב בראווער, א ברענד נעים היינט אין די וועלט פון העלפן אידן זיך עצה געבן מיט זייערע הרגשים, מיט די הרגשים פון אנדערע אויף וויפיל ס'איז זיי נוגע און מה שביניהם. שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום, לחיים לחיים פאר נומבער פֿופֿציק. לחיים ולברכה, לחיים טובים ולשלום. א גוט לעבן פאר יעדן איינעם. בעת יום יובל איז וכרסום דרור. זאל יעדער איינער באפרייט ווערן מיט די זאכן וואס שטערן אים. דו, איך, יעדער איינער. אלע אידן. אקעי. ס'איז צוויי שאלות רבי יוסף זאב האט דאס מיר געשיקט. ס'איז, כ'מיין ווי איך פארשטיי איז אריינגעקומען צו דיר איינס נאכן אנדערן. אקעי. היינט? סאו לאמיך אויסשמועסן ביידע, מיר קוקט אויס ווי ס'איז צוויי זייטן פון די זעלבע מטבע, ערשטע שאלה איז א זיבעציג יעריגע בחור וואס ער האט זיך באגעגנט ביי א געלעגנהייט א שמחה צו וואס מיט א צווייטן בחור, און ער איז מורא'דיג איבערגענומען ממש אזוי ווי מ'זאגט קאפ איז אים, ער פרובירט טראכטן ווי נאך ער קען זיך באגעגענען מיט אים, ער זאגט ער האט דורכגעגאנגען אין די טעלעפאן בוק אויספיגערן ווי ער וואוינט, בקיצור ער זאגט ס'האט אים. ממש איבערגענומען ס'שטערט אים אנצוגיין מיטן לעבן אזוי האב איך פארשטאנען, די נעקסטע שאלה איז א פופצן יעריגע בחור וואס זאגט אז ער האט א בחור א חבר וואס ווי ער גייט קומט ער נאך ער האט טויזנט קשיות פאר אים און טויזנט שאלות ער ממש ווי א שטן פאר אים און ווען דער ערשטע בחור דער שואל פרעגט אים צוריק אזוי כאילו וואס ווילסטו פון מיין לעבן יא ווערט יענער באליידיגט אזוי ווי ער רידזשעקט אים ער ווארפט אים אפ. איז וויאזוי ער זאל זיך אן עצה געבן.
און ער האט צוגעלייגט נאך א נקודה, דער לעצטער שואל, אז אויב ער שרייט אים נישט נאך, כאילו אויב ער לאזט אים יא, אויב ער איז אביסל נייס צו אים, טייטשט עס שוין יענער אויס, כאילו אז ער וויל זיין גוט מיט אים. אז ער אינווייט די שטן לרעי, אים נאכשטען.
סאו יא, מעיבי אויף ס'איז דער. אינטערעסאנטקייט פון די קוועשאנס איז אז ס'איז אריינגעקומען ביידע איינס נאכן אנדערן אזוי פון די צוויי גאנצע פארקערטע זייטן סאו יא כ'מיין האסט געמאכט א גוטע טשויס מיטן טאקע דאס פארענטפערן און ס'קומט אריין כסדר די מינע קשיות און ס'קומען זיך נישט אייביג אן אלעס צו ענטפערן אבער פון די קשיות קומט אריין אגאנצן צייט. ווי הייב איך אן? קודם כל אונז האבן שוין דאס אדרעסירט אין די פעסט, איך מיין אפילו מער ווי איין מאל, אבער יעצט אז ס'איז אריינגעקומען אזוי מיט די צוויי קוועשאנס, וועל איך פרובירן נאכאמאל צו אדרעסירן. ס'איז דא אפאר חלקים, איך וואלט עס, ברשותך, וואלט איך עס אפגעטיילט אין די גוד און די בעד און די אגלי. אקעי. לאמיר אנהייבן, קאנאלאקאוויע, די גוד, נאכדעם די בעד, נאכדעם די אגלי. די גוד איז. ס'איז דא א ניד צו האבן קאנפירמעישן פון אנדערע מענטשן, רילעישאנשיפס מיט אנדערע מענטשן, פארקערט אלע הערליך שיינע זאכן וואס זענען געשען אין דער וועלט איז געשען דורך גוטע פארטנערשיפס. קאנפירמעישן מיינט אז מיט דעם וואס יענער איז אינטערעסירט אין מיך איז עס אזוי ווי ס'באשטעטיגט אז איך בין גוט. איך בין איך בין געשמאק, איך בין איך פארקויף עפעס, איך האב תוכן, איך בין ווערט עפעס. איך בין געזען, איך בין געזען, איך בין עפעס. נאך פאר וואס איך בין, נאך פאר אז איך בין עפעס חשוב, קודם כל איך בין עפעס, דאס איז די ערשטע זאך, און דאס איז א נארמאלע בעיסיק וויכטיגע ניד וואס איז א בעיסיק קאמפאונעט פון יעדע פרענדשיפ בעצם, די סיבה וואס ברענגט צוזאם חברים איז אויך זייער אסאך אז מען קאנפירמט זיך איינער די אנדערע, די. צווייטע חלק פון דעם איז אויך די פארטנערשיפס, מען קען קריעטן זייער שיינע זאכן צוזאמען, זיי זענען בחורי ישיבה, זיבעצן יאר, פופצן יאר, גוטע חברותות, פיגערן די וועלט צוזאמען, לערנען שיינע זאכן צוזאמען, גמרא, הלכה, חסידות, מוסר, יא, בחורים זענען פארנומען מיט אלע מיני זאכן וואס מען שטארק, מען לערנט, און א גוטע חברותא, א גוטע פארטנערשיפ קען זיין געוואלדיג. שמועסן, זיך לופטערן, יא. דאס וואלט איך מגדיר ווען דאס איז שוין אויך א ענפער אויף א שאלה פון איינער האט מיך אמאל אריין געשיקט איך זאל מגדיר זיין וואס מיינט א חבר, לאמיר זאגן דאס אין א געוויסע זין, דאס איז די גוד, די בעד איז ווען איך בין גארנישט נאר אויב יענער קאנפירמט מיך,

דו ווערסט אינגאנצן צופליקט וועגן ס'איז נישט דא גארנישט וואס צו טון, יענער לייגט אראפ אז ס'איז סתם, די גאנצע זאך עקזיסט נאר אין זיין דמיון וועגן ער קען אפילו גארנישט טון מיט דעם.
ווער איז יענער?
די ערשטע שואל? דער זיבעצן יעריגער, יא.
אין א געוויסע זין דער פופצן יעריגער אויך, אבער קודם לאמיר רעדן צו דעם ערשטן שואל, ער זאגט איך האב גארנישט וואס צו טון מיט דעם אפילו, כאילו איך קען יענעם נישט בכלל, אזוי געדענק איך איז געווען די וואויסמעיל, איך קען יענעם נישט, איך האב גארנישט מיט אים, ס'איז סתם כ'האב געזען ערגעץ א מענטש, און איך בין געבליבן סטאק מיט זיין. דמות אין מיין אין מיין סיסטעם און. קענעם'ס עקזיסטענץ.
יא, און ער לייגט אראפ שטארקע אבסעשאנס אויכעט, דאס איז, מ'קען דא אריינגיין, דא איז דא תילי תילים של ענינים ווי די זאכן גייען אלץ, ווי ס'קען אלץ נעמען, איך וועל זיך פרובירן צו האלטן צו די, סאו איך וועל פרובירן צו האלטן צו אפאר פשוט'ע פוינטס. אקעי.
און דאס איז די אגלי חלק, די אגלי חלק איז ווען ווען מ'קען גארנישט טון, ס'שאדט פאר ביידע, ס'איז נישטא קיין שום גוטס אין דעם.

טי קומט עס פון עטליכע אינגרידיענטס, איינע פון די שטערקסטע אינגרידיענט איז איז עטעטשמענט אישוס, זאכן וואס די מענטש פילט זיך נישט גענוג חשוב צו פון שטוב צו פון אנדערע זאכן, ער פילט זיך נישט גענוג חשוב און ער מיינט אז ער דארף צוקומען צו עפעס א געוויסע, יעצט ס'קען זיך אויסשטעלן אין אסאך מינים וואס ס'מיינט ביי אים חשוב, צו ס'איז פאוער, צו ס'איז א געוויסע וועג וויאזוי יענער פרעזענט זיך, צו ס'איז אויסזען, צו ס'איז א געוויסע, ס'איז דא עטליכע מינע פאוערס. א מענטש וויל געזען ווערן אויף א געוויסן אופן, און ער זוכט אנערקענונג פון אינדרויסן. פון איינער וועם ער איז מחשיב. פון איינעם, אהא. דער פאפולער, דער קומט פון א רייכע שטוב, דער קומט פון א חשוב'ע שטוב, דער. אדער דער וואס איז סתם נושא חן ביים מויל פאר וואטעווער ריזען, אז ער קאנפירמד פון מיר, ער באשטעטיגט פון מיר, אז איך בין חשוב אלס די סארט מענטש ווי איך וויל געזען ווערן. אזוי ווי דו האסט געזאגט. אדער ווייל איך בין געלונגען אדער ווייל איך בין א מציון אדער ווייל איך בין א חברה מאן וואס עס זאל נאר זיין. יא. אהא.
סאו דאס איז די באג, דאס איז די וויירוס. עס איז געבויט אויף א אמת'דיגע זאך אז יעדער איינער וויל ווערן געזען, יעדער איינער וויל זיין חשוב, און. און די חלק איז געזונט און פארקערט דארף מען. די חלק אז יעדער איינער וויל זיין געזען און חשוב איז געזונט. יא. ווען ס'הייבט אן ווערן אויפגעמעסט מיט נאר אויב יענער וואס מיין סיסטעם האט זיך פאר וואטעווער ריזען איינגערעדט אז יענער איז חשוב אין מיינע אויגן און איך הייב אן ווערן אבסעסט און וועלן זען יענעם און אפשר ארויסבאקומען עפעס פון אים, און די זעלבע זאך פארקערט, איז דארטן הייבט עס אן ווערן אויפגעמעסט, און פאר דעם איז נישט דא באמת קיין פלאץ פאר וועלן ווערן געזען און וועלן האבן א חבר צו שעירן דיין עקספיריענס דא אויף די וועלט, איז א געוואלדיגע גוטע זאך, אבער ס'הייבט אן ווערן אויפגעמעסט, און איינע פון די קוועשאנס וואס די טינעידזשערס האבן אייביג איז. בין איך משוגע? איז עס א פראבלעם? איז עס ראנג? מיינט עס אז איך דארף גיין צום דאקטער? לייק ווייס איך מיין עס הייבט אן אריינגיין אין עקטרימס. ס'דארף נישט לייק די די האסט א רעכט צו וועלן ווערן געזעהן אויף די וועלט, די האסט א רעכט צו וועלן זיך פילן חשוב אויף די וועלט, אבער האסט נישט קיין רעכט צו מאכן יענעם אומבאקוועם, האסט נישט קיין רעכט צו טון זאכן וואס זענען אוט אוו די באונדעריס, און סיי מענטשליכע באונדעריס און סיי אידישליכע קדושה באונדעריס פון חזל, און

אויך נעשי יענעם איז א פסח אריין ער קען נישט קענען לויז ווערן פון אים און אויב איך שניי אים אן ווערט ער אינגאנצן באליידיגט איז ער דארף בעצם טרייען צו עפענען עפעס א געוויסע ער דארף טרייען ס'קען זיין ס'גייט נישט געלונגען און אויב ס'גייט נישט געלונגען זאל ער פשוט פלעין מאכן דעם שטארקן באונדערי און זיך נישט לאזן מ'קען טאקע דא גיין פון זינען פון דעם אבער ער דארף. האסט געזאגט א ווארט דא.

דער וועם מען לויפט נאך האט אויך אסאך מאל אזא ניד זיך צו פילן אביסל חשוב, און ממילא אין א געוויסע זין, יא, אין א געוויסע זין שפייזט ער עס. אמאל אמאל, נישט אייביג, איך מיין ס'דא זייער אסאך וואס האבן בכלל נישט די, זיי האבן בכלל נישט די זאך. נאך אמאל, אונז אלס טעראפיסטס האבן מיר עס אויך אסאך מאל די די זאכן, וויבאלד אונז קומען אסאך מאל אריין אין די לעבן פון א מענטש וואס וואס ער איז זייער צובראכן, צוקלאפט, צומישט און פארלוירן, און אונז קומען אריין כאילו ידי חכמים און כאילו

וועט אז אסאך מאל אז א טערעפיסט לערנט מען אויס אז ער דארף קענען שטעלן א באונדערי ווייל אסאך מאל אימעצער וואס איז טאקע צובראכן צוקלאפט און בפרט אז ער איז נאך אין א מצב ער ווערט כסדר צובראכן און דערנידערט ער קען כאילו עדאפטן דעם טערעפיסט אלס דער אדם חשוב אין זיין לעבן וואס ס'פעלט אים ווייסט נישט איז א טאטע אדער א און און אז דערפאר ווערט די גאנצע זאך צושלונגן צו צעווישט אבער יענער טערעפיסט האט צוגעלייגט אז אונז טערעפיסטס האט יענער געזאגט און אונז סאבקאנטשעסלי, אונז פיטער מיר אמאל דאס וואס ס'מאכט אונז אויך פילן גוט. מאכט אונז פילן גוט ווי געזוכט אונז זעמיר, ווי וויכטיג אונז זעמיר, יא? ס'איז א געשמאקע פילינג נאך אלעם. יא. יא.
הונדערט פראצענט. סא, סא דאס איז די ערשטע זאך וואס איך וואלט געזאגט, אווערנעס. סא, נישט קיין חילוק אויף וועלכע זייט פון די ספעקטרום דו ביסט אין די סוגיא, איז, איז וויכטיג צו האבן די אווערנעס. וואס וויל איך דא? וואס פיל איך דא?

איינע פון די שטערקע זאכן וואס עס געשענט איז מען ווערט מוראדיג אייסעלעיטעד, דאס טייטש ווען איינער האט אזא איינרעדעניש לאט ער נאך אלע זיינע אנדערע קשרים מיט מענטשן. די רעדסט דער וואס זוכט עס דער וואס דארף עס?
יא יא, און וואס עס קען געשען ביי דעם וועם מען לויפט נאך אז אז ס'בלייבט נאר די פראבלעם, ער קען ער קען כאילו לא ס'גארנישט ארבעט עס דורך איך מיין איך מיין אז באמת לאמיתו איך מיין אז באמת לאמיתו איז נישט דא קיין וועג ארויס ווען איינער שטויסט זיך אן אין די געגנט פון בעד און אגלי דארף ער דארף ער העלפ דארף ער פראפעשענעל העלפ און נישט יעדער איינער פארשטייט צו דעם ס'דא אסאך מאל וואס מ'גייט צו צוויטן מענטשן וואס זענען איינגעשטעלט אין דאס און זיי קענען זיך נישט אויס קען עס זיין אסאך מאל

ווען א קינד קען האבן אזא אפענע קשר מיט זיין טאטן. כ'מיין אז דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן, שלעפ עס נישט אליין, שלעפ עס נישט אליין, עס דיך נישט אויף אינעווייניג, און דאס איז וואס ס'געשעהט, כ'מיין, איך וויל אז די וואס האבן דעם אישו פון, ביידע זייטן, פון די ערשטע זייט, לייק אז ער קלעבט זיך אן אויף איינעם, זאל הערן דעם צווייטן שאלה וואס יענער זאגט, גיי אוועק קוקן ווי חוצפה'דיג איך בין, איך קען נישט נישט אהין און נישט אהין, ס'ווילט זיך מיר זאגן אסאך מאל פאר די בחורים וואס זענען אן די ריסיווינג ענד, אין געוויסע מצבים איז עס כאילו מען קען עס עפראוטשן לייק פרעג יענעם בחור וואט עקזעקטלי ווילסטו לייק וואס, פארשטייט זיך טו עס אין א פאבליק פלאץ וכו', אבער שמועס עס אויס וואס ווילסטו פונקטליך פון מיר, לייק וואס פעלט דיך און וואס טראכסטו אז איך קען.

ערנסטע מענטשן און מענטשן וואס זענען אפישעל מענטשן אין די סיסטעם. דאס איז אין קורצן, ס'איז דא זייער אסאך וואס צו רעדן פון דעם, די געפילן וואס ס'קומט און וואס ס'שלעפט און וואס ס'מאכט און. האסט אנגערירט נאך א נקודה, ס'איז א פריער זאל בעוולה'ל כמעט, אז מ'פרעגט דיך אפט מאל, וואס איז ראנג מיט מיר? איך בין עפעס, איך בין נישט בסדר? וואס איז, וואס האסטו צו זאגן? איז עפעס ראנג מיט אים? דער וואס פילט אזוי?
סאו ס'איז ראנג אויב דו טוסט ראנג זאכן, און אויב דו סטעפסט אווער באונדעריס, און אויב דו רעכנסט דיך נישט מיט יענעם, און אויב דו ברענגסט דיך אליינס אראפ. אויב דו געדענקסט אז דו ביסט א געהעריגע בן המלך, א געהעריגע איד, א וואוילע ערליכע נארמאלע איד, וואס דו האסט סערטען נידס, סערטען זאכן זענען געווארן געטריגערט אין דיך, ס'איז גארנישט געשעהן, ס'דיפיינט דיך נישט, דיפיינט דיך נישט מיינט, ס'מיינט נישט אז דו ביסט די פראבלעם, צו קענען אפטיילן די מענטש פון די פראבלעם, אקעי? דו גייסט דורך יעצט עפעס א געוויסע זאך וואס ס'קען זיך אסאך מאל פילן געפערליך אווערוועלמד, קענסט זעהן ווען ס'גייט אריין אין די אבסעשאנס און די מיני זאכן, ס'נעמט אים אינגאנצן איבער זיין קאפ, איינע פון די וועגן וואס איך ברענג עס אסאך מאל ארויס איז אז.

די זאך פון וואס דו ווילסט דיך באמת העלפן, וואס דו ווילסט דיך גרינגער מאכן, דאס איז פראבלעמאטיש, און לאמיר זען וויאזוי דו, גוטער פיינער, יא, נישט חלק אלוקים ממעל, מענטש וואס איז בארעכטיגט, וואס איז גוט דא, און ער באלאנגט דא, וואס דער אייבערשטער האט אים דא אראפגעשיקט, און ער איז מורא'דיג און ער איז חשוב, און אן אים איז די וועלט נישט די זעלבע פלאץ ווי, יא, וויאזוי דו זאלסט דיך קענען עצה געבן מיט די שוועריגקייט. יא, און נאך מער ווי דעם, ווען דו גייסט טון די ריכטיגע שריט, ווען דו גייסט דיך ווענדן צו די ריכטיגע מענטשן און דו גייסט באקומען די העלפ און דו גייסט עס פעיסן און דו גייסט דיך אויפהערן איינצורעדן און אויפהערן צו ליידן און אויפהערן אווערסטעפן באונדעריס און און פייניגן דעם אנדערן סאבדזשעקט סאו גייסטו זען און דו וועסט אויפשיינען דו וועסט טרעפן דיין אייגענע עכטע אמת'דיגע גוטע איידענטיטי. די וועלט איז א ברייטע וועלט עס איז דא אסאך גוטע מענטשן און אפילו פון די מענטשן אליין קען זיין אז עס איז אויך דא עפעס א פאטענטשעל גוטע פרענדשיפ וואס איז דא פאר דיך דארטן. אויף א געהעריגע נארמאלע בעלענסד וועג, וואס אויב דו גייסט זיין אביסל מער אוועיר איבער וואס ס'קומט פאר מיט דיך, און דו גייסט באקומען די ריכטיגע גיידענס וואס ס'גייט פאר מיט דיך, ערשט דעמאלטס וועסטו יא קענען ארויסנעמען עפעס נארמאל דערפון, אבער אויב דו בלייבסט אין די אבסעשאן, אויב דו ליידסט און דו רעדסט דיך איין און דו טרייסט אווערצוסטעפן באונדעריס אדער אזעלכע מיני זאכן, וועסטוך נאר מוטשענען און עס נישט אנקומען ווי דו ווילסט. און די נאך א פוינט איז. ס'זאל דיך נישט איבערנעמען אינגאנצן. וואו עפעקט מיך עס? וועלכע צייטן, פלעצער עפעקט מיך עס מער, ווייניגער? טריי עס צו אפשיידן פון דיך, און אויך עס אנפאנגען מגביל זיין בזמן, וואס איז עס, ווען איז עס, אסאך מאל קען מען ווערן סטאק אליין אויך ווען מען טוט עס, סאו פארדעם קום איך אינגאנצן צייט צוריק אז מען זאל יא גיין צו העלפ. אהא, סאו דאס וואלט געווען די געווינטשענסטע זאך, און עס איז געגעבן פארשידענע נקודות